Mwari waropafadze wanano yenyu. Mwari vasashaise chikafu makabati enyu. Mwari vasashaise hembe mumawadropu enyu. Mwari vasashaise mari mumapoketsi enyu. Basa mupihwe rakanaka. Kabati roko vakaita mugoti vanhu ava vanenge vachizoscrutiniza kuti.

saka ndini hangu muri ngonzwa nzwi adzimai vari kubike pano eh. Eh. nanzi mukira igarai pachoto apa tiri kubikirei ani mazviona wana tete zvaita zvakanaka taurai ndiripo Sempoto, sempoto hombe. Wakapadira kumusoro, especially mune nyama yakawanda. Munotsva. Mm. makamhanyisa ini itogadzirisai ndipapa ehe because ndo saizi yekumba chete kusina vaenzi ndiyoyo

Eh, vaitodya mm. taivapakurira
anowandiza here moti bhora idufana unyarara sori henyu hmm? munhu andiri kungotarisa kuti pane rashaka munhu ari kuda kufuraya moto ndonenge wawanda but ee eh. aiwa vanhu makachena handinonge ndazviziva nyemwerera iyo

chirimo
ah, chingadai chatsva nekukanga kwese kuya

vadiki susu tinenge chiti iri nani asi vane mazino vanogona kuti haina kunyatsosvika pamo zvakadaro ya panozoita supu yozoti zvinoita zvakanaka asi nyama yenyu rinaka munyu wenyu uright mm-hmm. Minyonyo rangu. Hmm, pane zvamungade kutaura here varoora havana

nyakunama yenyu ngandibve pano ehe ngandibve pano ndosaka ndaroti regai ndibve pano kugeza mupere tonora wakazvitanga rini nai Ii mwangu. Ini zozotanga ndakuenda munhu akukomburena achiti hee ee zvakati ee ndapindwa nechando ingotora mvura yamadzisa mwangu ndandinyarara mira mira uya pazuva para

Bridget mwanangu. Ndikuona mukomana amira apa, murume amira apa. Ndikavhura apa apa pane chironde chake so. Ndine chiline chihombe hombe yamba kundokurakidza. Chiripo. Chisika chacho cho chakatadza kupera. Chakauya nekuda kwemukomana. Ndakapotsa ndaendeswa kumwe chati nzwa nonoka kumuka. Mai vangu vakapotombonditema. sekuru makosa vachingoratidzwa muzukuru chete ataiwa ndaneta inokuona muzukuru amai vacho mwana wangu vari kupi amusaka pemukomana wari kuona akararama 33 years dzake dzegore rino dzomuona kudai so ari pasi pemumvuri wasekuru nambuya makosa vakamuchengeta zvakanaka vakamuda asati atomboberekwa pandakatozomuka inini kubva cooperation kwepresence ndamuka ndakatomuka ane zita eh, ndakatomuka ane zita vandipira mwana zita ini ndisiri kuzviziva mm. baba vangu vakamuti anonzi tapi mai vangu vakamuti anonzi timoti saka inini handina kana zita randakamupa iwaya anenge akamukwanira ende vanhu vava vakamuchengeta nerudo ndinanzvadzi yangu yaindisira yakashaika kusvika kuna franco vayo vakamuchengeta nerudo kwete zvekuti vaita fake vaimuda vaimuda zvisingaite kutospoirwa futi kutoti asi makunyanya mm. ehe anga ari muzukuru wavo kutanga but vakamuda ari mwana womukwasha pamusoro pazvasi vakamuda Ndokumbirawo ndichengeterewo munhu uyu, ndichengeterewo baba vangu, muprista mukuru, kandichengeterewo munhu uyu, kandichengeterewo baba vangu sazokanganwa nini nechironda chacho ndinoti mwanangu waita basa wauya muupenyu watapiwa wazadzisa upenyu hwatapiwa hwanga uri gasa sekutaura kwamutukudzi upenyu hwake wanga usina kukwana usipo ndiwe mbabvu yaaitsvaga makore ese aya taichiti roora roora mbabvu yake yanga isati yawanika kubva wazowanika bridget vatanga tichifungira iso pamwe ndo achazorora kwakati vanokuti havana kuita saizvozvo vaiziva kuti mbabvu yake ichawanika and yawanikwa wamauri ndokuda sekuda kwa ndokuda sekuda kwatinoitawo tapiwa ndokuda kumwe chete kwanika ndovimbisa kutsigira mune sezvavachaita ukupawo rudo rwandinopa tapiwa kukuchengeta kukupa usapoti saamai mwari waropafadzo vanano yenyu mwari vasashaise chikafu makabati enyu mwari vasashaise hembe mumawadrop enyu mwari vasashaise mari mumapokets enyu basa mupihwe rakanaka rinobva kuna mwari vana mupihwe wakawanda nekuti ndakabereka three kids mwari varopafadzi zvese zvamuchaita tungavidzai mwari kutanga nekuti bhaibheri rinoti pakutanga mwari saka mukaisa mwari pakutanga you never go wrong zvese zvinongokuendeka mwari waropafadza ah, matete mushenzi nezvimwe zvinouya kwete kuti mereji yenyu ichaita mutserendende no zvinouya asi zvinogadziriswa nemi muri two ndo mashoko angu kwauri bridget i love you

aiwa saka rega ndikusiyei ndatora ndatora ndandichitora vhidhiyo saka mamemories aripo matesta apa tete iri tinge isina kukuitirai zvakanaka chichaitika yatsvira haiwa and kuti udaro here akapa haiwa hakana yakanaka iyo tete yakanaka iyo iyo yakatsukira iyo yakatsukira zvakanaka chaizvo zvakanaka maisa asidika matomato